Ni di bi lahi kpɛr o la, di zuɣu bɛ sɔŋm o ni mɔni. Naawuni lan chɛɣ hal nyɔhi bee n-tuhi gba ni bɛn ku ŋmam ʒiri. Hal bana n-niŋ kaapita ni soodaas la n-niŋ buɣim ni ka nyɔhi niŋ n-tiɛha o ni yɛli paɣiba ŋɔ la, o viigi o gbini n-wuhi ba m-bala. Bɛ ni baŋ ni shɛli lan kani maa, ka bɛ ni niŋ buɣim niŋ o. N ti a ni yɛra buɣim shɛli ŋɔ maa man nin ni, di daa ti kpalim niŋ ka bɛ ni tooi ku chaŋ m-ba fa adiini ŋɔ luɣ dini ti zaaha shihila Kuraani maa, ka Kuraani luɣ dini wuhi Ni paɣa chaŋ ti da chinchɛŋgi kana nti gari kpe nti zaŋ koliba tam n-voori ka ka nyiiri ka ŋubira. Hal ti daa na gbara o daa ŋubi nimdi la voo ka nyi. Hii domi adiini maa wuhiya ni ti daa nabi maa daa zaŋla o maŋ niŋ zaɣ tɔɣifu. A ni o nyin paɣa yi ti beni ka ŋɔ paagi a yidana ka di kpali nyɛla shia ka a kpali niŋdi o. Bɛn ku piligi shia bɛ di gbaala bɛ maŋa, ka niŋ naŋgban yɛli taba ni suhuri lan kpɛh o duu gba bali ti o ti viɛbigi. Bɛn paɣibu ŋɔ gbaai Bɛ paɣibu ŋɔ n niŋ bɛ ni ti yɛri li maa bani n-kpir li first. Dee shɛli n-daa ku kpe yili maa ni ka bɛ tol a yirimo ŋɔ n-gbibila bɛ dapaɣila. n sabi pa di zuɣu ni no verification, no vote, ka binyɛhiri pam ka bɛ daa sabi pa di zuɣu.
N wari waa gindi yili maa, n wari waa gindi kaman kpe n chirigi li, n ŋɔ ka n daa ku fo ka lihiri ba. A nyuŋ m baa fa, yi nami n tɔhi yirimo ŋɔ yɛli ni yi ku lan kpe doo ŋɔ duu, ka ti nya ka doo ŋɔ vaai ya lab ka kpali n yiri ti zaŋdi bia chɔhi na. ka bɛ lahi yɛn li shee. Hali di daa kuli paaya ka paɣiba ŋɔ ti zaya ni ban nyɛ majority ni ka n yi kpɛri lana n-yɛrila Gariŋga ni ka Gariŋga mi niŋ minority. A ni nya ŋɔ yi niŋ daba hali Gariŋga ni kuli ŋmaai yuma gariya ka nya ariziki gariya ŋɔ. O na nya ma majoriti bula, ka yi ti leeri majoriti, ka ŋun leeri manoriti. Di ninni ka a yɛli maa, to amaa Naawuni mi di yɛli maa. N ni bɔri ni a sɔŋsi ma shɛm, m bɔri ni a bahi lan zuɣu ka ti chaŋ garinli ya ŋɔ nti niŋdi ashandaa ni domin ti musulinsi daadiini di bi yu dimbɔŋɔ ŋɔ maa di zaɣ biɛtali n-zooi gari di zaɣ viɛlli ŋɔ domin ti daadiini maa dolibu n-nyɛ li ka piligu. Annabi mi bi zaŋ ŋɔ n-niŋ o paɣaba, o paɣaba mi bi gba bi zaŋ lala n-zaŋ biɛbu m-be Annabi hal ka bi zaa ti ka dunia ni. Dɔ di zuɣu ti mi yɛn ni ti doli la n Duuma Naawuni ka doli o tuun. Naawuni maa ni yɛn ni o ni zaŋ tuun shɛli ti o tumo maa ni o zaŋna ti zaŋ wuhi ti ni din ka ti yɛn deei ti nuhi ayi ti be n wali wali li. Tɔ man mi mini a zaa sa di tuya ka ti tam lala soli maa zuɣu ni ŋun kam yɛn doli ti nyaaŋa.

Maa naɣ zom ti nam bɔ tɔ. Alaafee kani kpɛɣu na zuŋɔ ni tɔ. Ti a mi kpɛbu maa na di bi sɔɣi a yi kpɛri la ni ŋɔ ni tɔ. A mi mini o ni doli kpɛna tɔ. Yɛtɔɣa din beni n dii bi bɔri ni n niŋ nangbaŋ malam. N chaŋ m paɣ ban kaman a ni yɛtɔɣa, ka bɛ mi yɛtɔɣa maa ka n yɛli yi n ku tooi wum li n kɔŋko. Ka yi yɛma n kana ti paagi gandigandi. M piili miri o, yi ka wula ka a ni o yɛn beni ka ŋun o kana ka o bi zaŋ o haŋkali ni o kpɛri puuni n-nyɛ mali n zaŋ ti li? Tɔ! O mi bi sɔɣi ma ka yɛli ma din beni. Dini n-nyɛ ni yɛli ni. Chɛɣu n kana ti paag o, ka o zaŋ ma na ka ti kana ti niŋ sandaa ni, ka a chɛ bɛ taali, ka zo ba nambɔɣu, ka yi labina ti be in daa pun ni be shɛm.
M ba Afa Naawuni deei suhigu ni yɛtɔɣa maa di bi tu ni n nyin a faati wum li gba. Dom din mali vi pam. Bee Naawuni yɛn vi niriba gbuni n-ŋɔ maa ka di yɛn doli hali ka yili maa pa nima? Ka yi ti wum li. Man paɣiba n-nyɛ ya ka ti ku beni, ka fo ŋɔ ni zaasa mini yurilim shɛli din be m mina sunsuuni maa pa yurilim bila n-nyɛ li. Ka n yikarilaannim kpɛrina nti nyari ya m mina ti n yuri tab shɛba. Ka yi kpɛri Asoto Karate yɛlima kurugutu ni a nya mini m paɣibu ŋɔ maa ti ni poli tab shɛm ŋɔ maa, din ku tooi baŋ ni bɛ yuri ma. Maya, Ai, kurugutu, man paɣibu ŋɔ yaa, a nya man mini ma ni be shɛm ŋɔ, hal pɔhim ku tooi kpe ti sunsuuni, m ba fa. Ka o yɛli ma, Hei, man nyami ka yɛra ŋɔ, n nyami n labi nya ka yɛra ŋɔ. Tɔ a yɛn baŋ ni a paɣiba maa bɔra nyam di nahin shɛli laɣisi ba ʒili n-yɛli ba ni pumpɔŋɔ ŋɔ a ni daa mi ka biɛhigu maa viɛli ti a shɛm, biɛhigu maa bi lahi viɛli li ataa. Dinzuɣu a di bɔrimi ni bɛ sɔŋ saha ka deeg a duɣili dundɔŋ ŋɔ ni n-nya bɛ yi bɔra a nya bɛ yi lahi je a nya. M ba Afa ka n shiri nyari nahin shɛli m-boli ba na n-duu m mini ba ko. Nti yɛli ba, A mi biɛhigu maa ni kana ti paai paari shɛli ŋɔ maa, di bi lahi viɛli ti ma, dinzuɣu n di bɔri ni yi sɔŋsi la maa zaŋ kana duɣili polo dundɔŋ ŋɔ ni. Ka bɛ kaɣi lihi taba, Ka kpɛm sani maa, ŋuni n-nyɛ yaɣiyaɣi? Ka o yɛli ba, Ni bɛ wum ya, ka yi, ka biɛɣu neegi, ka n lihira ni n nya nyɔhi maa ni tuɣi, ka nyɔhi ti bi tuɣi. Di ba kɔy muni m ba fa binshɛɣu yɛn kpɛ ma zaŋ kana m paɣa ŋɔ sani binshɛɣu yɛn kpɛ ma zaŋ kana m paɣa ŋɔ maa sani lɔlɔri ni ka ti yɛn kpɛ ŋɔ maa bɛ ka la daadam bɛ ku tooi lɔri noli ka mali paɣaba ka paɣaba maa bi kpɛri naa sani a noli maa gba ku dii

Yɛtɔɣ shɛli bi muɣisi ma dundɔŋ ŋɔ ni. Hal bɛ ni zaɣisi doo ni maa kpɛm maa, di ŋɔ ma ŋɔ di bi piiri ma binshɛɣu. Di bi piiri ma shɛli. Din biɛri ma n-nyɛ mi ni m mali ba dundɔŋ ŋɔ hal ni zuŋɔ m-bahiri mɔni m-maŋmaŋa. N na bi di sakɔr shɛli Ka bɛ daa ti di ma zakɔr shɛli m-ba alifa Naawuni zuɣu zakɔro maa hal ka n ti kpi n ku tooi tam zakɔro maa yɛla. M bela duu ka bɛ tɔri zakɔro ka n ti guhi je ka yina. N yina ka bɛ kul yaala zakɔro maa pali m-pala Apoto yuya. Asanka di? Tɔ! Asanka.
Asanka. M pala Asanka ka kul yaai zahim shɛli.

Nyɛ ni yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa yɔɣu ka a yɛn kpɛhi ŋɔ maa. Domi adiini maa di pun galsina yɛtɔɣa. Nyɛ ŋun niŋ li ŋɔ a mali taali ni nyɛ ŋun chaŋ bɔri shee bee nyɛ ŋun zaŋ na ti niŋ ŋɔ. O di zuɣu m ba Garinga. Baafa,
zom a Duuma Naawuni yɛŋɔ. Yi tima jilima pam domin alifahari ŋɔ zuɣu ka shɛli zuɣu ka yi tima jilima domin booni chani Duuma Naawuni soli zuɣu. Ka din daa niŋ ŋɔ ŋɔ maa zaasa m ba garima, a daa chihiri ni a kana ti paai ma n yɛli ma yɛtɔɣa ŋɔ ka n ʒini ni pana, boli chɛ ka a daa bi niŋ la? A ni pahi nyin gandi gandi gom n-waligira a nini? A gba a daa chihiri ni a nyili ma li n yi kpɛrila ŋɔ mini o paɣibu ŋɔ ni be shɛm baa fa kpɛm bɛ sunsuuni. Zaŋm a Duuma Naawuni Alkur'aani maŋmaŋ yɛli ti zaŋ chaŋ ti mini ti paɣibu sunsuuni ni ti dimba nya ba ti paɣibu lahibana. N ni tɔɣi wumya be o.

Ti yi kana ti yuli Musulinsi daadiini, di wuhi ti ti ni yɛn be ti mini ti paɣaba shɛli ni paɣaba maa gba ni yɛn be bɛ mini bɛ diidaanim shɛli. Ɛɛh! Sea Senator mini di awaligira yaɣiyaɣi tɔ n-ti pahi ŋun paya amiliya bila,
yin tum tuun shɛli din be Musulinsi daadiini ni bɛ saɣiti. Domin amaana n-nyɛli doo zuɣu ni ni o yihi ba haki ni nyɛ shɛli zaŋ ti o ka paɣa gba zaa yihi zaŋ ti. Ka bɛ sɔɣi ti n-yɛli ti ni Ar-rijaalul kawaamuuna ala n-nisaa hali zaŋ chaŋ sa ti bi bɔri ni ti wɔɣiligi yɛtɔɣa Domin ti bɔri ni ti nyɛla yɛtɔɣa maa maliŋ zaŋ zali paɣa dihibu ni o solibu ni o daalaafee ni o dooshee ni ka lahi nyɛli doo zuɣu ni. Di yi ti tooi niŋ ka di gbuligi doo sani, to ni shaawara n-yɛn nyɛli ʒii puuni ka yi mali ʒini n-gbaagi. Kamani o ni daa boli ya ni ti yɛli shɛm maa, yi dihir o. Di bi kahili musulinsi daadiini. Di bi kahili musulinsi daadiini. Paɣa dihiri doo, to amaa o dihibu pam ʒila doo zuɣu ni. Di yi zani ka doo ŋɔ ka, ka nyin paɣa ŋɔ mali ka lahi nyɛli ni a dihi o. To amaa n zaŋ saloya n lo tab ni yi niŋ o kuŋ. Ti daa dii ni bi saɣiti di bɔŋɔ, Shɛitɔɣuni taɣinamsi m-bala. Yɛtɔɣa maa wuhirimi ni o daa yɛn kpahimmi n-nyɛ yi halli ni o baŋ nya nya m-mabihi ʒiri bɔŋɔ. Ti zuŋɔ paɣaba zaŋya yi hankali n-ti ma na. Zuŋɔ paɣa bɔri ka o kpɛna tooi sanna. ka duu baanjira, kitchen, bombo bombo ka o nahigi doya m-buri air condition. Di zuŋɔ paɣiba ni be shɛm m-bala. Paɣa mi kul doo yili la domi a jɛm o zuɣu, a jɛm doo maa n-dol o napɔŋ bɔba so ti kpe Alijanda. Lala ka Alkur'aani ka di wuhi dimbɔŋɔ ŋɔ, Nachimba a yidana n-gari a ba ni a ma. To di zuɣu dimbɔŋɔ ŋɔ maa yɛn wuhila i tab hankali ban mali lala nia bee ban ni yɛn kpe doo yili yaɣiyaɣi. A mini a nyaaŋa ka n sɔŋdi ŋɔ maa domin yi yɛliya ŋɔ yi gba a ni zaŋ ba ʒili duu m-pahi ba din beni. To di zuɣu m ba Gariŋga, zoomi suɣilo ka pahi suɣilo pam n-nyaagi ma Naawuni ni yɛn ti a pini shɛli tooni na. Naawuni ni o yuli n bala Swabir. Inna Allaha ma'a swabiriin, niŋun Naawuni yuli n booni suɣulo, ka o mali yuli ŋɔ maa n dihiri ninsali fari dunia ni, ni o mi yi ti di hali ni to nyin mali kuri ni biɛɣu ni Kiyaama. O zaŋ zaŋ a niŋ o yili jɛbinli din yɛlim ka galisi la puuni. Do di zuɣu nyin zani li kpi ka tim sandaa ni ka a mi niŋ suɣulo ka zo m mabihi maa nambɔɣu n deei bɛ sandaa.

Asfali min annaar. Tɔri zuɣu Naawuni ni o ni tooi nam ninsala ka a ku nya o ka zaŋ musulinsi sifa n-zaŋ biri o ka o ku mali kɔbiri m-bi ka kparili m-be mɔɣini maa. M ba fa, ma daa boli kparili ee. Naawuni yɛn bɔh a ka paɣiba tum tuun shɛli bɛ ni tum ŋɔ maa, ka o o deei wakati ba ka a timdi sandaani. Andani yɛri buɣim maa, nyinsi buɣim maa.

a tiba ni a nimbihi ni n-tɛh a gariŋga gba fa. A ni ni ka m mabihi maa nambɔɣu biɛɣu ni Kiyama ŋɔ ka ti saha n-gbani. Ti mi saha n-gbani la so tooni n-niŋ nambɔɣu ŋuna nyɛ ti toondana Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka o naanyi yɛli ni zuŋɔ dabisili ŋɔ maa ni o kɔŋko n-su li.

zuɣu ma noli kpimi bɛ mi gba ni baŋ ni bɛ tum taali maa di pa yɛtɔɣ shɛli ŋɔ ma mini ba di pun bi zaa ba bɛ ni daa yɛli ma ni bɛ tol a ayirimo to bɛ ni ti baŋ ni ayirimo maa tobu maa di bi viɛli ti ba maa bɛ lahi labina ka ti lahi be ti ni daa kuli be shɛm dinzuɣu di ka yɛtɔɣ shɛli ti ma dinzuɣu m puhiya pam m ba fa ni a kana ti yɛli ti a dii mi yɛtɔɣa ka di kpe ti zaa ŋɔ maa a mi a yɛli ka ti vuhi di kpe ti m maa dinzuɣu Naawuni deei so.

Tɔro so Naawuni n niŋ katiŋ ee
ti kpiimbi gbabilahi pahi lala ee amin amin amin amin amin Tɔro so Naawuni n niŋ katari so eh, n ba garinda amin gandi gandi ni dee ni chɛbisiya Naawuni zom ti niŋ bɔŋ insha Allah Naawuni Ba pa dum ati de. n malila karim haya eh, min doctor Abdulaziz eh,
amin amin amin